havha vhathu vho wana hu na vhathu Mm. vha swika he vha shumisa heyi ngoma yawe Mm. heyo ngoma ndi yone yo vhathu a vha pfi ri khou amba uri vho vhuya vha swika ngei mapulaneng bedenburg u ḓi wana u na vhathu vha swika e vha shumisa heiḽa ngoma and then havhaḽa vhathu vha swika hone vha eḓela vha mbo ḓi thubiwa zwino hoyu goma senga mukalaha hezwi a tshi khou enda a tshi thubavho vhathu a mbo ḓi wanala uri shango ḽo thoma u khou ṋea ṅwana wawe ane a vha masie a musia hanengei a tshi khou vhusa a fhirela phanḓa

vhatevheli vha u ḓo vhusa royal foundation masiari ḓwala ṋamusi ri na vho professor asnat elelwani mulaudzi khuba um vho asnat vho vha ṱanganedza kha u ḓo vhusa royal foundation
ndi khou livhuwa mm.
khamusi before ri tshi nga bvela phanḓa na nyambedzano ya vhorine ya masiara ri ḓuvha ḽa ṋamusi musi ri tshi amba nga vho asnat eh, vho professor asnat eh, mulaudzi khuba ri vha ri khou amba nganyi um ri tshi amba nga vho professor vho dokotela Mulaudzi Khuba, Ri vha ri khou amba nga ṅwana a no bva muḓini wa Mulaudzi we a ḓa a malwa muḓini wa Khuba. Zwino hezwi o malwa hafha ha Khuba, ha vha uri ho no ḓi vha hone hayani yawe ha vhuvhili ho fhedza, ha tsha ḓo dovha ha vha na huṅwe. Okay. Vho Professor, musi ro dzula hafha ndi khou vhona hu na dzibugu dzine vho dzi ṅwala. Nga masiari ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou tama ri tshi amba nga heyi bugu ya vhalaudzi vha gwa masenga. Eh bugu ino ni ro dzama u i vhala ina zwithu zwinzhi nga maanḓa kana ina information nnzhi. Ri khou nyaga u ḓivha hafha noni nga nga gwa masenga uri gwa masenga ovha e nnyi.
Vho Masenga ndi mulaudzi Mm. hoyu mulaudzi ndi ene we a konavho u tshimbila na vhalaudzi na, na, na lushaka lwa vhavenḓa Mm. fhedziha nga tshifhinga itsho ndi wana uri gwamasenga ene muṋe Mm. khaladzi yawe Mm. a no pfi masindi Mm. o ya a malwa musanda Mm. hangei dzanani mm. a tshi mela musanda hangei dzanani a swika hune a wana ṅwana mm. ṅwana uyu vha muira u pfhi phophi phophi mm. ee mara ene muṋe uḽa muṱhanga tshalo a ḓi ṋea dzina ḽa ṱhohoyanḓou okay zwino musi ri ḓo sedza na kha heyi bugu zwi khou ṱalutshedziwa zwavhuḓi nyana uri Hoyu Gwamesenga na hoyu Thohoyanḓou mm. ndi malume na mduhu mm. mm. Professor, khamusi ri tshi nga tama nyoko ḓivha hafhanoni mm. eh, hu na vhushaka vhukati ha vhathu vha lushaka lwa vhalaudzi na, na masingo ndi khou pfa vha tshi khou ṱalutshedza uri eh, phophi o vha e, e, e muḓulu wa Gwamesenga mm. ezwi zwithu zwi khou ri ṱalutshedza uri zwi amba uri hu na vhushaka vhukati ha vhalaudzi na masingo ee hu na lushaka mm. vhukati ha vhalaudzi na masingo mm. zwino zwi tou vha uri musi ri khisedza hezwi ri tshi khou tovhola mm. havha vhalaudzi mm. na ya masingo mm. ra wana uri havha vhathu ndi vha miṱa ya musanda okay. zwino vhe vha miṱa ya musanda houḽa phophiṱho ya nḓou mm. musi a tshi khou dzula ngei dzanani mm. ndi hafho he vha ḓo langana na malume mm. uri malume vhone vha na vhaṱhanga vhanzhi ngori havha malume vha vhe na vhaṱhanga vhanzhi vhane u ya nga ye bugu ro sokou tou ṋanga vho vha fumi na muthihi mara vha vha tshi fhira vha fumi na muthihi ee u ya nga nga nga nga mafhungo e ra ṋewa zwa zwi khou sumbedza uri havha vhathu vha vha tshi fhira fumi na muthihi hu ro tou vha uri hmm. vhaṅwe a vho ngo vha mahosi zwino havha vhe ra vha dzhenisa kha ibo ee hmm. ndi havhaḽa vhe vha kona vho u swikelela hune vha vha mahosi hmm. history ya vhavenḓa hafha kha lushaka lwa masingo na vhalaudzi i thoma dzaṱa gwamasenga na ene u khou vhonala o dzula dzaṱa Nahone zwo ḓa hani uri Gwamasenga ṋamusi ri mu wane e o bva, o bva Zaṱa? Ndi khou nyaga u ḓivha ṱhamusi nga ha lwendo lwa musi Gwamasenga a tshi bva Zaṱa, uri o bva Zaṱa a ya dzula gai na havhanoni vhana vhawe. Ee, ndi uri hoyu Gwamasenga na vhana vhawe ngori havha vhalaudzi na havha masingo vha tshi ḓa vha tshi dzhena vha tshi wela mulambo wa vhembe mm. vha vho wanala uri ndi vhathu vhe vha vha thi ri ngei mapunguwe vha vho dzula vhoṱhe mm. ee vhe mapunguwe vha vho dzula vhoṱhe mm. vha tshi khou swika hune na zwi zwithu zwa zwi khou itiwa mapunguwe na vhone vho vha vha tshipiḓa tsha zwenezwo i tou vha uri zwino rine ngori ri khou nyaga uri ri thome nga hangeno ha mulambo wa vhembe zwino hezwi vhe nga hangeno vho ḓa u dzula vhoṱhe hafha dzaṱa hezwi vho no langana Mm. uri malume vhone vha na vhana vhanzhi Mm. ndi khwine vhone vha na mbili vha to vhona vho uri vha nga vha dzula nga gai ri sathu ita mi- ri sathu ita nndwa Mm, ri sathu lwa Mm. ndi hezwi ya malume a hone vha tshi ṱuwa vha mbo ḓi yo dzula huṅwe no pfhi mapulaneni mapulanei mm. ne- eh, ladenburg okay ee vha ya vha ḓidzulela hanengei vha tshi khou dzula hangei ha wanala uri vhana vhe vha khou ḓi aluwa ee ndi hezwiya mukalaha vha tshi vho vhona uri havha vhana vha ri khou fanela uri ri vha wanele mashango zwino nga hetsho tshifhinga ha vha ri mukalaha ha vha o gwa masenga mukalaha gwa masenga ngori havha vhavenḓa musi vha tshi wela vha tshi bva hangei hangei hune nda khou amba hone uri mapunguwe ngori vha tshi ḓa mapunguwe vha khou bva vhe zimbabwe mm. zwino hezwi vha tshi bva hafhaḽa mapunguwe vha tshi wetshela ha ngeno ha vhembe mm. ha vha hone vha tshi khou kona u vhonala uri ndi vhathu vha re na ngoma okay vhaṅwe vha ri ndi ngoma lungundu mm. vhaṅwe vha ri ndi thundundu mm. heyo ngoma ya wanala uri ndi ngoma ine vha ki to i lidza fhedzi mm. vhathu vha khou itani vha khou eḓela havhala vhathu vha mbo ḓi thubiwa u eḓela mm. zwino u ya nga vhuṱanzi mm. he nṋe nda vhu wana mm. ndo wana uri havha vhathu vha tshi ḓa ngeno vho swika vha wana vhathu vhanzhi vhe vha vha vhe hone vho vha vhe vha ngona vha fhano south africa ee ndi vha ngona vhe vha vha wana zwino havha vha ngona Vha swika he musi vho no thubiwa mm. na vhone vha mbo ḓi dzhenelela kha lushaka lwa vhavenḓa mm. ndi ngazwo ri ḓo wana uri tshifhinga hetshino u tori u tou sumba vho ri mungona ndi hoyu na hoyu na hoyu mm. vhe vha ḓivhumba kha lushaka a vho ngo swika vha ita nga ralo vho ngo dovha vha vha ḓivhumba mm. vho swika he havhala vhangona vha mbo ḓi thubiwa vha mbo ḓi vha uri zwino vha khou vha vhe fhasi vhuprofesa ngo pfufhifhadza ṱhamusi mm. Vha vha masingo na vhalaudzi vho shumisa ngoma lungundu u ku, u kunda vha vhangona. Ee. Ndi yone ye vha vha tshi shumisa yone. Ee, ndi yone ye vha vha vha tshi shumisa yone. Mm. Ngori a ro ngo to pfa fhethu ya to swika he ya to lwiwa. Mm. Hai, a ro ngo pfa ya to lwiwa tshi muṅwe a tshi khou vhulaya muṅwe muṅwe a khou vhulaya muṅwe. Mm. Hai, zwa ra pfa zwone ndi zwenezwo zwa uri Vho to swika ya vha vha ngona vha vha ngoma i tshi lila vha lala Mm. hezwi vho eḓela vha tshi vuwa vha wana uri vho no vha fhasi ha gwa masenga Mm. vha lala vha tshi vuwa vha wana uri aa vho no vha fhasi ha ṱhohoyanḓou ane a vha wa singo mm. vha fhasi ha ugwa masenga ane a vha uri ndi mulaho zwi nga mm, ngeno mm, mm.
vhatevheli vha u ḓo vhusa real foundation masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ri kha ḓivha na vho profesa khuba ndi vhone vhane vha khou ri ṱalutshedza nga history ya vhalaudzi vha gwa masenga ri khou pfha zwinzhi nga vhalaudzi vha gwa masenga vho profesa ṱhamusi ndi tshi nga vhudzisa hafhanoni ri khou vha vhona vhana vha gwa masenga vha na mashango kha ya u ya nga u fhambanana Khamusi zwithu zwine ri nga nyaga u zwi ḓivha riṋe sa vhathu ndi zwa uri vha hone na vhaṅwe vhana vha Gwamasenga vhane vha si na, vha si vhe na mashango, nahone zwo ḓa hani uri vha si vhe mahosi?
Vhana havha vha Gwamasenga vhe vha dzhena hafha buguni, nṋe ndo swika he nda ṋeiwa vhenevha vhane vha vha mahosi. Ngani? Ngori havha vhana vha mahosi Ho mm. swika he vha ita dzangano mm. ḽe vhone vhaṋe vha ḽi vhidza uri ndi association ḽa vhalaudzi mm. zwino heḽi dzangano ḽa vhalaudzi ha vha uri khaḽo ho vhona havha vhana vhawe vha fumi na muthihi zwino havha vhana nṋe ndi tsho dzhena kha heḽo dzangano Mm. ndo wana uri havha vhana vha vho no kuvhanganya mafhungo avho ngori vhone vhane mm. muhumbulo wavho muhulwane wo vha wa uri khosi iṅwe na iṅwe ane a vha mulaudzi a vha ṅwana wa gomesenga a vhe na bugu yawe zwino musi nṋe vha tsho nkhumbela uri ndi ṅwale iyi bugu iyi nda wana uri hai zwi nga si konadzee uri vha swike hune muṅwe na muṅwe a vha na bugu yawe ngori i ḓo tou vha pamphlet i ḓo vha ṱhukhu zwino kha havha vhaṅwe vhana vhe vha si vhe mahosi ra wana uri hu na makhotsi munene mm. ha vha na vhakoma mm. ha vha na vhathu vhane vha vha uri ndi havha vho ṋewaho mivhundu nga havha vhe vha vhe mahosi mm, mm. zwino naho vha songo vha mahosi ha vha vhana mm. Vho swika he vha ṋewa mivhundu nga ha vha vhe vhatshena vha vha mahosi. Zwino ndi uri heyi bugu musi i tshi khou vhaliwa, vha ḓo wana uri hu na hunzhi hune musi arali a ri dzhie tanzhe ḽi no nga masia, kha masia vha tshi tou sedza vha ḓo wana hu na makhotsimunene na vhakoma vhane vha vha uri havho vhathu vhaṋe wa zwisi vha vhusa hmm. ndi uri hezwi vha tshi khou vhusa vha sokou tou vhidziwa vho uri ndi ndi mahosi ngori ndi lwone luambo lwo teaho musanda mara vha vho ḓi tou fhiwa vho mivhundu ee vhafana na matsilo o rali ee ha vha sokou tou ṋewa mivhundu hmm, hmm. vha swika hune na vhone nga ngori nga tshivenḓa Khosi hezwi arali yo dzhena mm. eh, ha nyagi u ḽa a eṱhe mm, u ḽa na vhaṅwe u ḽa na vhaṅwe zwino vho profesa khamusi ndi tshi nga nyago u vhudzisa arali li, li shango ḽa, ḽa tshisalu ḽo rali ndi mm. shango ḽa ṅwana wa gwamasenga mm. masia ḽo rali ndi shango ḽa ṅwana wa gwamasenga mm. hola ndi tanzhe hola ndi lupedzi mm. zwino a inoni mashango gwamasenga o to ḓa a kunda vha kona u ḽi wana shango kana Thi khou kona u ḓivha ngori u ya nga nga history kana nga zwine ri khou tevhela zwone ndi zwa uri vhunzhi ha vhathu vhe vha wana mashango vha vha mahosi ndi nge vha thoma vha kunda vha kona u dzula hanefho zwino afha kha vhalaudzi naho vho ḓi tou kunda vha kona u dzula hanefho kana vho ḓi to yavho vha khou dzula ni ngei vha khou fuwa vha namba vha wana hu si na muthu kana hu si na vhathu vhane vha khou dzula hanefho vha namba vha dzula hanefho havha vhathu vho wana hu na vhathu vha swika he vha shumisa heyi ngoma yawe heyi ngoma ndi yone yo vhathu a vha pfhi ri khou amba uri vho vhuya vha swika ngei mapulaneng lydenburg u ḓi wana hu na vhathu vha swika he vha shumisa heiḽa ngoma and then havhaḽa vhathu vha swika hune vha eḓela vha mbo ḓi thubiwa zwino hoyu gwamasenga mukalaha hezwi a tshi khou enda a tshi thuba vho vhathu a mbo ḓi wanala uri shango ḽo thoma u khou ṋea ṅwana wawe ane a vha masie a musia ningei a tshi khou vhusa a fhirela phanḓa ene itali u khou itani u khou ḓiphina ngo shumisa heyi ngoma yawe ine ya khou enda a tshi ladza ngayo vhathu ee uri a thube vhathu zwino ha wanala uri Hu na vhathu vhanzhi vhe vha thubiwa. Havha vhathu musi vho no thubiwa vha mbo ḓi vha uri zwino vha fhasi ha vha na vhagwamasenga. Zwino ngauri Masia o vha a ene wa, wa first born, zwi amba uri u vha a wa musadzi wa, u vha a wa mufumakadzi wa u thoma kana ndi vha mufumakadzi muthihi? Ngori ndi khou vhona hafhanoni ri na Masia, ri na Netshimbupfe. Ndi vha mufumakadzi muthihi? Oh.
Hava masia Mm. na nṋe tshimbupfe ndi- vho zwi vhona vhona uri ndi mukomana na murathu Mm. zwino vhe mukomana na murathu ndi vhana vha khotsi a si vha m- na vha mme muthihi ee Mm. vho fhambana nga vhomme Okay. ngori vha sedza Musi vha tshi ḓo vhala tshipiḓa tsha mulungufhala, ndi hone he ra bvisela khagala vhafumakadzi vhoṱhe vha bva masenga ngori havhaḽa vha mulungufhala ndi vhone vhe vha ri ṋea vhuṱanzi uri hoyu mukalae o vhona vhafumakadzi vhaṋa vha amba na zwa uri vhana vha wa mufumakadzi ndi vhafhio vha wa mufumakadzi ndi vhafhio vha ya navho ngo ralo zwi hone hafha nga ngomu buguni zwino na zwo ralo havha vhathu vha vha tshi ḓivhidzana vhakomana na vharathu ngani mm. ngori khotsi ndi muthihi mm. vho fhambana nga vhomme mm. zwino ndi ngazwo vha ḓo wana uri heyi bugu i khou tovhola nga maanḓa khotsi ane a vha gomasenga na vhana vhawe zwino kha kuvhetshele kwa vha vhanani vhone vhaṋe vha vha dzangano mm. ho to swika e vha langana mm. uri ngori tshine kho to ḓivhea vhukuma kuma ndi tsho ri masia ndi tanzhe mm, tsha ḓivhea ee eh, mm. makumbane ndi lupedzi mm. zwino hoyu makumbane na hoyu mulungu fhala mm. houḽa we a ṋewa vhuṅanga mm. we vha khou ita vhuṅanga nga ngei fhasi hu no pfhi a tshi kovha nga makamba mm. ndi mukomana na murathu na vhone okay. ndi ngazwo vha ke ḓo wana uri Hoyu wa Tshisaulu hmm. ha koni u fhaṱa heiḽa nnḓu ine ya vha uri ndi yone ino ine ya na ya rerelwa khayo hmm. hai i funa u fhaṱiwa nga ṅanga i fhaṱa ḓuvha ḽithihi a fhedza zwithu zwoṱhe zwa releliwa zwino ṅanga we a vha o fhiwa Tshikuni tsha vhuṅanga mm. ndi mulungufhala mulungufhala ndi tshikovha ee ndi tshikovha nga makamba thi vhathu vha tshi ita uri ndi tshikovha nga makamba nga murahu tshikovha naye ndi mulaudzi ee ndi mulaudzi a u khou ḓivhea mara uri ndi wa tshiṱanga tshifhio hafhanoni ndi wa tshiṱanga tshithina ndi wa tshiṱanga tshithina na makumbani Oh, okay mm. ndi vhone vha tshiṱange tsho fhedzisa tsha namba 11 eh, u ya eh, nga eh. bugu ino ine ra vha nayo afhano ee ndi vha mm. tshiṱanga tsho fhedzisa mm. ee havha vhana okay khamusi vho professor zwithu zwine ri nga nyago u zwi ḓivha fhanoni namusi nga ha vhalaudzi um vha gwa masenga um bugu khe khou ri vhudza uri havha vhathu vha na ndi 11 ri na zwifani afhanoni zwo no nga vho matshavhange mm. zwine a ri khou zwi wana hafhanoni kha bugu mm. avha vhathu navho ndi vhana vha gwamasenga kana ndi vhaḓulu ee eh, ndi uri kha heyi bugu arali vha tea ivhala zwavhuḓi mm. vha khou avhona ya mahosi a re ngomu mm. vhane vha vhori vha khulunoni zwino mm. a huna na muthihi a re ṅwana vhaṅwe ndi mm. vhaḓulu vhaṅwe ndi vhaḓulwana vhaṅwe ndi vhaḓulwana ḓulwana mm. a huna re ṅwana okay Mm. zwino hezwi vha tshi khou vhala heyi bugu i, vha ḓo wana uri havha vhathu vho tou vha na mashudu Mm. ngori vha swika i, he lushaka lwavho i, vha lu tovhola vha tsa nalo Mm. ha swika he vha dovha vha vha na mashudu vhaṅwe vhavho vha ita no tou zwi ṅwala fhasi Mm. ndi hezwi zwe vha vho kona u ita heyi bugu zwino havha vha renga mu khakhulunoni zwino Mm. a hu na re ṅwana khavho mm. na vho khotsi avho vha vha si ṅwana a huna re ṅwana mm. na vho makhulu wavho a huna re ṅwana mm. zwino ri tshi ḓa kha makumbani kha makhulukuku mm. ndi hone ra kona u doba ṅwana okay. kha havha vhaṅwe vho swika he vha si kone u bvisela khagala uri a re ṅwana wa gomasenga ndi ufhio ngori haya mahosi o vha khou sokou wanala vhe vhaḓuhulu vhaḓuhulwana zwi amba uri arali zwo rali hu masia a ri koni u ḓivha uri u kha vhuhosi ya vhungana hafha ri a vhuḓivha masia u kha vhuhosi ya bugu yo bvisela yo bvisela nnḓa hmm. khotsi awe ane a vha ngomu zwino hmm. khotsi awe ndi khosi ya vhuṋa vha vhe khosi ya vhuṋa u bva kha kha mukalagwa masema okay ee vha vhe na vhe wa vhuṋa zwi amba uri hoyinoni ndi wa vhuhosi ya vhuṱanu ndi wa ah. vhuṱanu um ri nga si tori ndi wa vhuṱanu ngani ngauri mukalaha vha tshi ṱuwa vha vha vhuṋa mm. vho obas mm. go dzhena mukomana wawe hoyu mm. mukomana wawe a ri to dinwa ngori a sia vhathu havo dzheniswa murathu hoyu o to thivha murathu o to thivha mukomana wawe hoyu a re ngomu zwi ndi uri ho ri u bva ha vha vha vhuṋa vhane nda khou vha vhudza ti ha ḓa ṅwana wa hone ane a vha mukomana wa hoyu A re nga ngomu. Hoyo mukomana a si vhuse tshifhinga tshilapfu lini, a swika he a sia vhathu. Musi mativha awe a tshi xa, havhaḽa vhathu vha dovha vha dzhia, havhaḽa vha Amasia vha dovha vha dzhia ṅwana wa miawe. Okay. Ee, vha dovha vha dzhia ṅwana wa miawe vha dzhenisa ene, ndi ene a re ngomu zwino. Okay.
Afha kha mahosi a vhalaudzi ri na dzithovhelangana. thovhela a tho ngo kona u tou dzi vhona zwavhuḓi ngani mm. ngauri musi ndi tshi khou sedza mm. zwezwi ndi tshi khou ṅwala bugu heyi mm. vhoṱhe ha vha vhathu nga tshifhinga tsho ṅwaliwa heyi bugu vha vhona vha mathovhele dzoṱhe vhoṱhe heyi bugu vha ki to i vhala vha ḓo wana uri i khou amba nga uri vhana vha gwa masenga vhoṱhe zwino vha khou zwi vhona uri ndi swika kha kha wa vhungana ngori arali ro bva kha kha kha wa vhuṋa ra ḓa kha wa vhuṱanu hoyo a re ngomu havha wa vhuṱana vhuthihi ngori hetshi tshipiḓa tsho vhidziwa thovhela vho tou swika he vha he vha tshi wana vhukati nga tshifhinga hetshiḽa tsha vhuḓivhusi musi ri na vhuḓivhusi ndi hafho he ha swika he ha vha vhathu vha kona u swika hune vha hulisiwa vha pfhi ndi dzithovhele ee vha khou zwi vhona zwino vhoṱhe vha vha re ndi vho thovhela vho professor Ah, khamusi ndi tshi nga vhudzisa mm, musi ri tshi sedza history ya masingo ri khou wana masingo hu tshi pfhi i tshi thoma- i tshi ri thoma drc before vha tshi swika zimbabwe mm. afha kha gwamasenga ene naye ee ndi uri kha vha re ndi zwi vhee nga heyi nḓila Vhavenḓa vhoṱhe vho thoma Itopia na mapa u a sumbedza uri vho thoma Itopia. Hezwi vhe afha Itopia vha ṱuwa Sivhala vha kona u vha hone vha tshi khou ya DRC. Zwino musi vhe afha Itopia a ho ngo tou ṅwaliwa zwinzhi nga mm. havho mm. havha vhavenḓa musi vhe itopia mm. zwino ndi tou vha ndi sa ḓivhi uri kana ndi uri howo si navho tshifhinga tsha maṅwalwa kana mini hone musi zwino vha tshi vho ḓa hafha drc congo hezwi vhe hafha congo ha wanala uri vho dzula hone henefhaḽa vha vha vha vhavenḓa vha vha uri zwino vha vha tsha vho ṱangana na masingo vho sa thu vha na no tou pfhi hoyu ndi mulodzi hoyu ndi nnyi hoyu ndi nnyi vha vha tsha vho ṱangana vha kha ḓi tou vhidzwa pfhi vhavenḓa vhavenḓa vha itopia vha elela si vhaḽa vhathu vha mbo ḓia drc vhe hafhaḽa drc vho ḓo dzula tshifhinga tshilapfunyana ngani ngauri hafhaḽa fhethu ho vha fhethu ha ndimo okay ndi hafho ha he vha vha vha tshi lima ṋawa Mm. vha tshi lima na, na heyi ino pfi murumbula vhaṅwe vha ri ndi khasave Mm. zwino ho murumbulwa ndi une wa vha u tshi vha ṋea zwiḽiwa na ṋawa hedzi dzi tshi vha dzone dzine dza vha ṋea hu zwiḽiwa si na vhuswa ni
hai a vha na vhuswa Mm. Mm. A, ri ḓo vhuya ra tou swika na dzimbabye ri si na vhuswa vhuswa ri khou vhu wana fhano Ee, a thi ri ngeno zwo tenda zwamelwa zwoṱhe na mavhele zwi amba uri ri tshi ṱanganisa na nga ngei kha vhangona ri a kona u zwi vhona uri vhuswa ndi zwithu zwa vhangona ee ngori thi ri nṋe ro vha wana ende zwi amba uri na fhungo ḽa uri venḓa a ri vi na ḽo angei murahuni ri khou ḽi wana fhano
fhungo heḽi ḽa uri venḓa kha ndi tori ipfhi Kha ri Mm, ipfi tori- ḽa uri venḓa ee kha ri Mm, tori ipfhi Mm. ḽa uri venḓa mm, ho muvenḓa no to bikwa na ive mm, ive ya vhibva ene a sala mm, ndi ipfhi ḽe ḽa ḓa ḽa wanala ro no vha hangeno Mm. ha vhembe mm, ho no weliwa mulambo wa vhembe mm, ndi hezwiya heḽia ipfhi Mm. ḽi tshi konaha u shumisiwa uri hoyu ndi muvenḓa zwino Vhasedza vha ḓo wana uri hezwi u tshi khou pfi hoyu ndi muvenḓa mm. ha vha uri na vhaṅwe vho vha no khou ri hai riṋe ri vhavenḓa ndi zwone fhedzi ri vhalemba okay vha khou zwi vhona mm. ee ha kono vha na vhaṅwe vho vhane vha ri hai ri khou zwi pfa riṋe ri vhavenḓa fhedzi nṋe ri kha ḓi sala ri vhangona hu mm. tou vha ri zwino a ri tsha kona u vha vhona uri ndi vhafhio mm. vha hone vhe vha ḓi sala vha tshi ri riṋe ri tou pfhi vha ngona ha mm. kona u vha na vhaṅwe vha no pfhi ndi vhalemba ha kona u vha na zwino hezwi hu tshi yo takuwa masingo ndi musi hu tshi vho tevhelwa mitupo zwi singo musingo wana wana muthe wa nḓou ee zwino vha sedza vha ḓo wana uri ri tshi ḓa nga ha ngeno havha vhavenḓa vha tshi vho ḓa ngeno helia ipfhi ḽa kona u swika hune ḽa to itani ḽa to pfumba zwavhuḓi mm. uri havha vhathu ndi vhavenḓa
vho professor khamusi ah. ri tshi khou pendela eh, nyambedzano ya vhorine ndi khou nyaga ri tshi to pfukisana zwavhuḓi afha ri pfukise na vhatevheli vha vhorine mm. kha fhungo ḽa ngoma lungundu ee eh. masingo vha ri ngoma lungundu ndi ashu Vhaṅwe vha ri Ngoma Lugundu ndi yashu nga ngei. Vhalaudzi na vhone hu khou pfi vho kunda nga Ngoma Lungundu. Ndi vhafhio vhathu vho ḓo na Ngoma Lungundu fhano kha ḽa Afrika Tshipembe? U nga ri na vhashavhi navho vha ri ndi yavho. Ndi zwone.
Heyi Ngoma Lungundu vha ḓo i wana hafha. Ngoma Lungundu i tshi thoma yo vha i ngoma ya ṅwali. Ṅwali mudzimu wa Vhavenḓa o vha e ene ane a vha uri u na ngoma heyi Ngoma Lungundu. Ndi ngazwo o vha a tshi dzula thavhani, hafha thavhani u tshi dzula u tshi nzhenzhema mulilo. Ee, ndi uri musi ṅwali arali a tshi khou lidza heiḽa ngoma. mm. vhavenḓa vha lidza mifhululu hu a kumeliwa ndi uri vha ḓo pfana fhasi gidzinginya ndi iḽa yo tou thoma mm. i si hedzi dza murahu vha tshi khou enda vha tshi vha tshi thuba vhathu ngadzo hai ene muṋe o vha e na ngoma lungundu ine ya vha uri yo vha i sa kwamiwi nga muthu i sa fariwi nga muthu nahone hafho hune ya dzula hone u sokou dzula u tshi khou ntshenzhema mulilo vhathu vha sokou tou zwi vhona uri hafhaḽa thavhani ndo nune ngoma lungundu ya dzula hone hmm. zwino heyi ngoma lungundu hoyu ṅwali hmm. ndi yone yo mu thusaho uri a ende a tshi kunda mashango ene muṋe hmm. zwino hezwi a no swika hangeno ha mulombo wa vhembe ha vho ambiwa upfi o oh, hoyu ṅwali ndi mudzimu wa vhavenḓa mm. ngori ene heyo ngoma ya vhuya ya lila hu khou lidzwa mifhululu hu khou kumeliwa zwino musi zwi tshi vho ḓa kha uri ngoma lungundu ndi ya nnyi vhukuma kuma hmm. ri ḓo wana uri zwi khou konḓiswa ngani hmm. ngori na havha vhathu vhoṱhe vhe vha vha tshi khou tshimbila na ṅwali vhaṅwe vho vho ḓi swika ndi ngazwo vha khou pfha ndi khou ri vhaṅwe vho na ngomu malungundu vhaṅwe vha vha na i no pfhi thundundu ndi uri yeneiḽa thundundu ya i swika hune ya ita mushumo yeneiḽa ngomu malungundu ya swika hune ya ita mushumo ha vho swika hune vhaṅwe vha vha sokou ri hai ngomu malungundu ndi ashu hai ngomu malungundu ndi ya vhafhio zwino tshine tsha khou dina kha riṋe a ho ngo vha na maṅwalwa u bva hangei murahu. Zwino haya maṅwalo ane na nṋe vhaṅwe ra khou swika hune ra kanda khao ndi maṅwala maṅwalwa a murahurahu ngori na heyo ngoma lungundu i no dzula thavhani hu tshi nzhenzhema mulilo hangei mubvumela vha ḓo wana uri a hu tshena na no zwi ḓivha ezwo zwithu vhone mara hu na zwine vha nga vha nga ri ṱalutshedza nyana ngazwo nga oyu mudzimu wa vhavenḓa ṅwali mudzimu wa vhavenḓa hoyo ṅwali nahone Mudzimu- vhathu vhe vha vha vha tshi mu rerela kana vhe vha vha vha tshi believer khoyo vha tshi tenda khaye vho vha vha vhathu vhafhio zwino vho ḓa na fhungo ḽa vhuḓi hoyu ṅwali we a ḓo pfi ndi Mudzimu wa Vhavenḓa mm. o vha a na ngoma lungundwa thi ri mm. zwino vhathu vhe vha vha vha tshi mu relela mm. ndi vhenevha vhane vha khou ri na riṋe ngoma lungundu ndi yashu mm. ngori a thi muṅwe na muṅwe u khou i ṱoḓela ngoma lungundu mm. ee Zwino vha sedza vha ḓo wana uri hezwi muṅwe na muṅwe a khou i vhanga yo tou vhangiwa zwino mm. musi vha tshi khou i vhanga uri ngo malungundu ndi ashu ngo malungundu ndi ashu ngori vho ḓi vhona uri dzenedzi ḽa ngoma dzavho vho dze vha vhamba musi arali vha tshi lidza a dzi khou ḓi ita mushumo vha tshi lidza a i khou ḓi ita mushumo ha swika hune hezwi ḽa ndo i lidza ya ita mushumo a zwi tsha tevhela uri ndi mulemba kana ndi lushakaḓe mm. ndi anga hei heḽi heḽi mara huna ḽine ndi khou nyagori to ḽi ambela nyana fhasi hafhanoni eh, ndi na vhuṱanzi uri vhathu vhanzhi vha ḓo vha interested khalo arali tshithu tsha vhuya tsha pfhi ngoma muthu muṅwe na muṅwe vha tshi nga ḓi ḓivha ambela tshawe zwi zwo vha zwi tshi ita uri mm. i songo tou vha na vhathu vhoṱhe ngoma lungudu ndi mini tshe tsha vha tshi tshi ita uri he ngoma lungundu vha si vhe na si vhe na vhathu vhoṱhe mm. ndi uri yo vha i na madambi
yo vha zwi songo leluwa uri ndi nga ḓi itela yanga Ndi nga ḓivha mvela yanga? Ni a ḓivha mvela yaṋu ngoma. Honeha zwino ni khou fanela uri ni yo tswa madambi kha ha kha ngoma lungundwe iḽa khulwane. Ndi hezwi zwe zwa swika he hedzi dzimbava vha khou ḓi tswa vha tshi khou tswa nga muthihi nga muthihi nga lushaka nga lushaka. Ha vho swika hune. Houḽa ṅwali a swika hune na ene muṋe a si tsha pfala na zwo ri unga gai zwino riṋe musi arali a si tsha pfala uri unga gai aha riṋe ro wana tshivhana tsha uri zwino ri khou gwa maanḓa haaḽa uri ri a wana ee ri a shumisa. Ndi ri tshi kovha nga makamba vho dzula nga fhaḽa soko ri ḓisani tshigombela tshiṅwe na tshiṅwe ndi ḓo ni itela tshi ḓo shuma. Ee a tshi shuma a tshi shuma nga mishonga yawe iwe u tshi vhuya u tshi rwa tundundu hai vhathu vho eḓela vha khou zwi vhona zwino zwa mbo ḓi swika he zwa balangana ha si tsha wanala uri "Ah, ene muṋe wa ngomalungu ndi vhukuma kuma ha tsha kona u vhonala hu vho sokou tou kha maṅwalo vho maṅwe a kale kale hu na hone o ṅwaliwaho nga vhatshena ngori thine ra sa koni u ṅwala o ṅwaliwaho nga vhatshena vhatshena vha ṅwala zwo nga heneyo ngoho malungundu na u nzhenzhema hayo na zwoṱhe zwino hedzo ngoho malungundu dzi no khou enda dzi tshi ladza vhathu a hune ya vha tshi nzhenzhema hmm. u sumbedza uri dza dzi na maanḓa mara dzi si na maanḓa a no nga a mme hmm. kha ri tori heiḽa yo vha yone mme ha vha vhaṅwe vha na dzingoma dzavho dzedzo dzine vha khou ri ndi ngoma lundundu ndi thundundu dzo vha dzi si na maanḓa a no nga a mme mm, mm. vha khou zwi pfesesa ndi khou livhuwa vho profesa nyambedzano ya vhorini ya ṋamusi mara heḽi ḽa ngoma lungundu vha vho vhalaudzi vho vho tshikovha vhavhuliamba last year mm. eh, nga 2020 okay. nga, nga november uri mm. komalungundu ndi ya vhalaudzi ngauri na nṋe ndi mulaudzi nṋe ndi khou ri ngomalungundu ndi ya vhalaudzi ndi khou livhuwa oh. nga maanḓa nyambedzano ya vhorine ngori na nṋe ndi mulaudzi wa makati wa zimbiliki zwi amba uri ngomalungundu ndi yashu ngomalungundu ndi yashu ndi khou livhuwa eh. zwinzhi ndi khou livhuwa nyambedzano ya vhorine ya mm. masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou livhuwa zwino a ri vhuyele kha yaḽani ee a fhiyo ngo- a fhiyo aya mihulu aya a a- a- a ṅwali uri Ee. ṅwali riṋe ri khou aluwa i think hu na tshiṅwe tshifhinga tsha musi ri khou aluwa houḽa mubvumo o itea houḽani ahe apfhi ṅwali o pfuka o- o- o tsa fhasi hangei ndi zwone Zwino nṋe ndi ṱoḓa u ḓivha uri zwino ndi ngani ri sa tsha vha na iḽa tshenzhemo zwino nga tshifhinga tsha zwino tshenzhemo iḽa ya ṅwali o pfuka o ya hangei fhasi a zwi tsha konadzea nga ngauri musi ri tshi sedza ri ḓo wana uri ho vha hu na vhanzhi samusi hoyo o no ḓi amba uri ho vha hu na vhanzhi vhe heiḽa ngoma lwa ita vha vha vha khou i vhanga. Zwino nga vhuvhanga hovhuḽa, ngori hafha u vhanga hu dzhenisa na nndwa, ṅwali a swika hune a ṅala ngori nṋe musi ri tshi aluwa ri tshe vhaṱuku ho vha na tshifhinga tshine zwezwi i tshi khou ṅwala a tshi khou tshimbila ndi mifhululu ndi zwikumelo. Ndi zwithu zwe ra fhira khazwo thi mara ra ri tshe vhaṱuku ri sa tu to aluwa wa thiri ee ra ri tshe vhaṱuku ri sa koni u to zwi ḓivha zwavhuḓi zwino hezwi ṅwali a tshi kho tshimbila a tshi ya haningei fhasi ri vho to swika hune ra vho to humbulela uri a tshi khou ya ngei fhasi o vha a tshi khou ya haningei uri na tshikovha nga makamba o vha a tshi khou ya gai ngori ho soko pfhi o ya o tshimbila o ya hangei fhasi a ro ngo vhudziwa uri fhasi ya hone ni gai hone mara ra swika hone ra vhudziwa uri hune ane a dzula hone ndi hafha ha luvhimbi kha iḽa thavha ya luvhimbi a ri ni tshi ḓivha kha i thavha ya luvhimbi hune nga hafha fhasi hayo ha vhidzwa upfhi ndi makonde Ee, heiḽa thavha ndi yone ye ra ḓialuwa ri tshi ḓivha uri nwa lu dzula kha yeneiḽa thavha. Ndi hangei hune ha vha na na ṋayo? Ee, ndi hone. Okay. Ee, ngori na havha vho vho Phophi vhe vha vha vha tshi pfhi vho Ramilayo. Ee, ndi vhone vhe vha vha tshi lingedza uri vha sumbedze vhathu Zwithu zwinzhi zwe zwa vha zwi tshi itea kale arali na vhala phusuphusu ya vho ya ya dza dzi mauli ya vhomarole ee vha ḓi tshila vhomarole phusuphusu ndi ya vhuphophi a si ya vhomarole ya vhomarole ndi ifhio ya vhomarole ipfi mini ya vhomarole ndi ya phanḓa ya vhuphophi

vha vha kho ḓi amba ngei ya phusuphusu ya ya dzimauli ifhio vha tshi khou amba nga ngavho ngavho phopi vho phopi vho ramilayo hmm. vho phopi vho ramilayo nṋe ndo vhona hezwi hezwi ndi khou sedza zwe vho rakhaḓana vha amba thiri vho rakhaḓana vha tshi thoma mathomoni angei vho zwi sumbedza zwavhuḓi ngori havha vho phopi vho ramilayo Naa havha vhathu vhoṱhe vhe vha vha tshi ḓivha zwa Tshivenḓa vho vha vha tshi shuma na muṅwe mukhowa we a vha tshi pfi Van Varmelo? Mm. U khou lila ni? Kha kha vha kha vha sa. Eh vha tshi shuma na muṅwe mukhowa we a vha tshi pfi Van Varmelo. Zwino havha vho Van Varmelo musi vho phophi vho kuvhanganya zwithu nga masiari. Mm. Ni khou mphathela. Vhopobi vha ḓo kuvhanganya zwithu nga masiari vha ri ndi tsho edela. Vha ḓo zwi ṅwala zwavhuḓi, vha zwi dzudzanya zwavhuḓi. Vha tshi khou itela uri ho mukhuwa fani vha rumele ngori tho vha tshi bva Germany. A tshi ḓo ṱuwa vhone vha sale vha tshi khou ṅwala zwa vhavenḓa zwine zwa ḓo vhori zwo ṅwaliwa nga muvenḓa. Vhone zwi vho bva vho yo ita research nnḓa vha tshi khou ṱoḓisisa mafhungo. fani va rumela u khou sala a kisa tsha suitcase yawe a dzhia zwoṱhe hmm. ee hezwo zwe vha kona u ṅwala nyana zwa phusuphusu na zwoṱhe vha khou zwi ṅwala fani va rumela o no ṱuwa na vhenevho vho marole vha swika hone vha vho bvelela uri vha ṅwale vho mudaho khe vhala vha khou ṅwala vha khou zwi vhona ee zwino nga tshifhinga tshenetshiḽa hu tshi bva fani varumelo ha mbo ḓi ḓa vho phi ishelnos ndi havha vhe vha kona u foda vha mukala mm. ee tshifanyiso hetshi ri khou tshi wana kha vho phi ishelnos mm. ee ndi vhone vho tshi fodaho foda gwa masenga mm, vha mu foda mukalawe No zwi vhona zwino musi ni tshi vhala heyi ya mapungubye no i vhona ini heyi ya mapungubye ni ḓo swika ha hune na ḓo vhona makhado hafha na haya maṅwe mahosi ni khou zwi vhona. Ee, ni ḓo wana makhado vha tshi ṱalutshedziwa nga muthihi nga muthihi ya vha mahosi vha ṱalutshedziwa nga muthihi nga muthihi vha ṱalutshedza zwino havha mahosi afha vha tshi vhewa hafha ndi mahosi vhe vha kona u swika mapungubye ha vha uri hezwi vhe ngei mapungubye ngori mapungubye tshaka dza dzo no sokou ṱanganana ee hu na lushaka lufhio na lushaka lufhio Na zwe vha vha vha tshi khou zwi ita musi vhe mapungubwe ndi hezwi zwe vha vha vha tshi rengiselana na Maindia na Matshaina.
Ee, ndi pfa zwono tshi pfi hezwi zwa zwa zwa vhubindudzi Ee, ee, mapungubwe zwo itea. eh, nga maanḓa zwo itea nga maanḓa musi vhe afha mapungubwe. zwino khamusi ri ari ari hafha zwino ri ṱo ri vhe ri khou sokou tou amba hari hari information ri ḓo isa yo tou rala u khou record ene ee ndi khou record a o no litsha nṋe ndo dzula nga Ah, ndi sokou vhila hayi u khou rekoda ino ndi sa dzuli zwavhuḓi ndi khou ṱoḓa u ḓivha nga haya a vhubindudzi ho itiwaho mapungubwe uri ndi mini zwe riṋe ro vha ri tshi vha ri tshi ṋekedza a ri ri anea mashango avho china ende vha china vha tshi ṋekedza riṋe ndi mini Ee. zwo ndi vhu- ndi vhufhio vhubindudzi ho iteaho vhubindudzi ho iteaho hafhaḽa ngori kha hovhu wa mapungubye a vhuxedzi hmm. ngori hafhaḽa mapungubye ndi fhethu he musuku gold yo vha a yo ngo tou thoma i khou tou gwiwa mapungubye hmm. ha ndi ri nangisa u khou doba ndi ni khou tshimbila na wana tombo ḽa musuku na wana ndi ri ha tshiḽa tshipiḓa tshoṱhe tsha tshi na matombo a musuku Zwino hezwi avha vhathu vha tshi wanea matombo a musuku, na sedza kha kha bugu ya vhurakhada ya vhurakhadana ngori nṋe ndo i vhala. Heiḽa bugu yo bvisa zwithu zwinzhi, malungu, mabengele, mini mini na zwiṅwe zwe zwa vha zwi tshi kho zwi tshi kho itiwa hanefhaḽa. Zwino hezwiḽa zwithu zwe vha vha vha tshi zwi ita, vha vha tshi swika hune vha rengiselana na vha, na vha mashango a vhubvaḓuvha hmm. vhane vha vha maindia na matshaina havhaḽa vho maindia na matshaina vha khe ḓa vhona zwavho ri ro tou vha uri a ro ngo swika ra ṱalutshedzwa uri vho ḓa na zwifhio hmm. ngori vha u fanela na havhaḽa vho vho ri ṱalutshedza uri havhaḽa vha khe ḓa u dzhia zwa zwa hafha mapungubye vha tshomona zwifhio ee ndi shori ndi shori na vhele ḽo thoma u bva haningei kamba vhele ḽa tshikoli mugayo mm, afha mapungubye mm, ngori mapungubye ungari ndi yone ya bveledza vhele na ndo pfa luvhele luvhele ee kani vhe wena pfa mavhele na ndo pfa luvhele mm. ngori vhele na nḓuhu ndo zwi pfa vho no wela vhembe ndi hafho he ra kona u wana vhele na nḓuhu hafha mapungubye vho vho ra khaḓana vho zwi vhea zwavhuḓi vha ri ndi hafha ḽa ya wanala mbeu ya luvhele na makhaha vha ṱalutshedza zwavhuḓi nga maanḓa ee zwa nṋe ndi khe zwi sedza nda wana uri vha khou amba zwone ngori kha hedzo dzibugu Dze na riṋe vho ra vhala, zwo ḓi ṅwaliwaho no bebiwa ri sa athu bebiwa, ri tshi yo dzi vhala ra wana uri zwine vha khou amba zwone ndi zwone. Hu ro tou vha uri vhorakhadana vho ita research, vho vha na ṱhoḓisiso ndapfu. U nga ri vho dzhia miṅwaha vha tshi khou ita research yavho. From 2004. U tshi tou vha sedza, ee musi ndi tshi tou sedza na kha bugu iḽa ndi khou vhona uri vho ita research. Ine na yone heyo risetshe i kha ḓi nyaga uri i ḓi i wa nayo fhasi i tshi i tshi gwiwa zwi kha ḓi ya fhasi ri swika ri tshi fukula ngori zwinzhi zwa hone arali muthu o ita risetshe vho rakhaḓana vho ita risetshe kha zwe vhathu vha vha vho no zwi ita zwino. uyo musuku wa ngei mapungubye wo fhelana ngori arali u songo fhela zwi amba uri zwino ngori fhaḽa mapungubye ni tshi to dzhena ni to no no ya wewe a na thoyi ni tshi ḓo ya ni ḓo vhona zwori hafhaḽa mapungubye havha vhathu ngori vha vhe vhathu vhe vha vha vhe na zwifuwo ho swika he pfulo ya fhela Ha swika he musi pfulo yo fhela, havhaḽa vhathu musi vha tshi pfuluwa ha vho wanala uri hafhaḽa fhethu a hu khou swika hune pfulo ya tou takuwa zwavhuḓi lune ha nga kha ḓi swika hune ha dzulea ni ḓo vhona ri ni ḓo swika hune na dzudzanya mafhungo uri na vhewe ni u vhona mm. ri ṱuwa na vhone hai nṋe thina na mathada ngori thina nṋe ndo ḓi tou isiwavho nga vhaṅwe

wa fhaṱa houḽa ndi pfhi mini Ndi- ndi mini ngei mutsheṱo Eh, not mutsheṱo ne- Iwo- ngei u no ḓa ndo u no ḓa dzi- dzinamto Ho no ḓa dzedzi dzinḓou na u no ḓa dzi- nḓou na o dzi- hangei na dzi fhasi eh, ngwena. ndi khou vhona Eh, wo ima hafhaḽani hafhaḽani hu tshe green hafhaḽani ha u tsha green ngori na maḓi a hone ni a kona u vhona uri naho o ita matshafa mara u kha ḓivha na maḓi ane a khou vhonala u sumbedza uri houḽa mulambo wo muhulwane u fanela wo ḓi tou xa ee hu tshe green ngori na nḓou dzi kha ḓi tshimbila na honouḽa mulambo dzi kha ḓi dovha dzi tshi tshimbila dzi tshi gonya dzi tshimbila dzi tshi ya ngei ngori a thi ri mapomiwe ndi vhukati ha botswana na zimbabwe na mozambiki na venḓa ee zwino hetshiḽa tshipiḓa ngori tsho a tsho pfuma tshi na minerala une wa vha uri ndi ndi ndi ndi musuku ha wanala uri ndi hafha musi ri tshi ḓa misini ri ḓo wana u na musina u na khopa ndi ngazwo ni ḓo wana uri na musi vha tshi ita mabengele avho ni ḓo ṱuwa na maṅwe a khopha maṅwe a musina ni khou zwi vhona thiri ee ndi ngazwo na hafhaḽa musina musi u tshi thoma ho vha hu khou thoma hu fhethu hune ha khou itiwa koporo. Mm. ee Oh, ndi ḓorobo yo fhaṱiwaho hu tshi khou itwa hafhu. a he u fana na ya johannesburg yo fhaṱiwa u khou tevhelwa musuku hafha ri tshena mushumo muhulwane nga maanḓa Mm. wo ri ri wane research Mm. uri uyu ṅwenda u tshi pfhi ndi mulemba uyu wa pfi ndi nzheti mm. uyu wa pfi ndi mini mini ndi uri zwi khou bva zwi gai mm. ngori miṅwenda yoṱhe i na madzina mm. mm. na labi ḽi khou tou pfi palu mm. ḽi na dzina mm. na zwo ri zwo bva gai zwa ya mm. gai mm. vha ita no ni shushedza vha ita no ni shushedza uri palu palu ndi ḽa vhadzimu mm. palu ḽi ambariwa nga vhathu vha no tshina ngoma mm. ee vha ni shushedza ende inwi na tshuwa badi mm. na wana uri a ni tsha nyaga no sendela tsini naḽo iḽo palu nyako zwi vhona Ngo ruwa nga tshifhinga tsho. Wana ndo wana tshinefu. Okay. mhm. Havha vhathu vho wana hu na vhathu Mm. vha swika he vha shumisa heyi ngoma yawe Mm. heyo ngoma ndi yone yo vhathu a vha pfi i khou amba uri vho vhuya vha swika ngei mapulaneng lidenburg mm. u ḓi wana na vhathu mm. vha swika vha shumisa iḽa ngoma and then havhaḽa vhathu vha swika hone vha eḓela vha mbo ḓi thubiwa mm. zwino hoyu goma senga mukalaha hezwi a tshi khou enda a tshi thuba vho vhathu a mbo ḓi wanala uri shango ḽo thoma u khou ṋea ṅwana wawe ane a vha masie a musia ningei a tshi khou vhusa a fhirela phanḓa